Wan jo mukene ma watye ka tic, wan ma watiyo-ni ki jo ma tye i bor piny, Acholi mogo ma gitye i bor piny ma wan waweko omegiwa tye gang ki wegiwa tye gang, wacak nino kit ma wegiwa tye ka kwo kwede. Wun Acholi ma wutye woko ma wutye i bor piny. ma megiwu dong gitye gang kaka en, jo muweko wigi gitye gang kaka en. Atye ka legowu alega ba, wun wutye ka bedo kuno ata, wun jo ma wutye ka gwoko megiwu ki mamawu megwu ber. Tye lakodi jo moni gicito woko wigi owille i kom megigi.

Imul ipwony owot naka naka naka naka paka iweko cak ocako dok pito in ki gin acama naka naka naka icako cam piri keni ki icingi ocako dok teri oyiti myero pud opiti naka lwoko bongoni pien pe iromo lwoko bongo naka naka naka paka imito iti imito itegi mada i oo caji pa dano me mwaka apar wiye aboro. ka ma nyakone ocako yenyo gange, ka ma lacone ocako nongo dakone, in inen kong alany mo ma nongo olanye i komi, oyelle mukene ocwili i gang kwan ikwano maber adada ci ada wii owille i kom meni munywali, wii owille i kom babani mucwili i gang kwan-gi ki ma mumani, lugang magi pire maber. Wan lutino awobe mukene waloko wiwa kadi itye i gangi pe ineno wa i lok pa mamani. Kony marwu pien en opito iri dako, oweko dako tye boti. Kony marwu. Wek anyaka ma tye boti ma dakoni-ni bene okony minne. Nyako eni bene wiye pe owil myero okony mamani pien onywalo ite laco. In bene kony meni, latin awobi kony meni. Ka in itam kiri lunyodi ni olanye kede i kumi, in dong icito inongo tic ii dong yom ata, iti i tic dong kunu, pe itamo pi mamani ki babani, aparo ludito mukene apara gang. Ka ineno wode ci ineno calo pe wode, ineno nyare inongo calo pe nyare, ineno alany ma ludito tye ka lanye kwede gang. Ada, jo mukene ma gitye woko gitye i lobo mukene gitye ka cwalo kony gang. Ento wun wucwalo kony i cing jo ma lanyo lutino, jo ma lanyo ludite. Ci anene ni pe tye i oo bot ludite. Gwok mo ma titidi peke. Gwok peke. Ki dong ka wutye wubino gang ba, pe wurwe pire kong wutu jone atura kong. Mukene wutye ka cwalo cente ni me gwoko lutinowu, kitye ka gwokogi ngat apat. mukene icwalo icennene itye ka konyogi ba bani kitye ka gwokogi gin apat icwalo icenne mukene kumero ni a kony ki megogi inongo tye ka gwoko ki dakone icwalo icenne ki lamero ni a en imi ki mego inongo tye ka gwoko ki cware wucak cwalo kony wun ki kumwu wa gang ma wubino wuneno kit ma lunyodiwu tye kwede. Lok eni weko aloko pien aneno mukene ki wanga dok aneno malit tutwal. Ocake dudito ocako mwaka pyerabicel ocito anyim, polle weng dano wigi wille i komgi dong giwaco aa ngat otiyo layela, dano ka ocito ka tiyo wiye dok cako dugo calo wi latin. Wunongo ni tye mege, tye jo mukene lanyo dong dano muteggi dong cwanne bedo acel keken. Wa kikobo ni mar pyene dong tye acel keken. Atabo me camme en gilwoko en acel egi ci gitoko gidek diki dok en atabo acel-li. Lucol ma ka ineno ci ineno ki kica. Ada dano mupito wun mugwoko wun en otero kumeno. wacako gwoko lunyodo i yo maber wek kit ngat ma eni to to kun ngeyo ni kigwoke alegiwu alega wun jo ma wutye woko nyo wutye Kampala nyo wutye Gulu nyo wutye kabedo kwene ka itye ka cito caro pe irwe pire cit ituku jo ma kanga atura wek inong kit ma kitye ka gwoko kwede jo ma nongo in itye ka cwalo kony botgi ada jo mukene ma tye woko gitye ka cwalo kony gang ento kony pe o. Jo mukene wigi owillo, ciro me kuca dong bene pe mito wa winyo lok ka megogi. Ka mego ogoyo cing wa a pe amito winyo lok ka mego, mukene bene pe gamo akol. Mukene ciro loko wa lainno. Ka iciro ki akemo mo i cwinyi, ber pien nongo akemo tye i cwinyi pe iromo konyo jo ma gang i level ma nongo kit ma nongo itye kwede. Ento ka iciro ma ingeyo lunyodo okonyi, ada opar pi lunyodo. Ento bed kit icito ka akemo, nge ni ngat onywali ba dong onywali, ngat onywali dong onywali ya. Kite pe ogwoki, bed ki kica, bed ki kica. En weko wek awecwu ni gum tye madit bot jo muteggi, gum tye botgi. Alegiwu alega, wamaro wunu lunyodowa, wamaro ludite.